saka inini ndakabva uku kumba ndisina kana chekupfeka chemukati kana chandiinacho hapana izvozvi kana bhutsi yekumakumbo handina yeah the voice kadoma welcome to the spanner podcast show

Nyaya dzakasiyana siyana dzinoitika makona mana ese enyika. Nyaya yandinayo pano nhasi inorwadza uye inosuwisa. Pana amai vakaurairwa murume wavo nehanzvadzi yavo mushure mekunge ivo nemurume wavo vatadza kuwirirana mukugara kwavo. Zvinonzi murume aiita zvemagirlfriends kusvika murume azotora chirwere. Atora chirwere akazonopa mukadzi wake Asi mukadzi akazvitambira zvakadaro achiti murume wangu ndinomuda. Asi murume haana kumira kuita zvema girlfriends akazosvika pa time yaakati mukadzi handichade. Akuwandira ku girlfriend even pamba anga asisina respect aitouya ne girlfriend yacho pamba zvekuti mukadzi mukuru aitotumwa kana mvura kunzi endai munotichererawo mvura kuti acherere girlfriend iri pamba. Zvinoratidza kuti amai ava vaitoshungurudzwa nemurume zvekuti vakanga vasina simba kana rekutaura zvavanoda nezvavasingade pamba. Saka amai vanonzi vakazodzingwa pamusha nemurume vachinzi handichakude ndokuenda kumba kwavo vachida kunozama kupotera kuti vawane munhu angavayananise nemurume wavo kuti vadzokere pamusha since musha vakanga vavaka vese nemurume wavo. Zvinonzi amai ava kumba kwavo vanoberekwa vari 15, pahu 15 hwavo pane 14 vasikana and then last born ndiye mukomana, baba vatikurei. Saka baba vachitambidzwa nyaya iyi vanoti kumukomana, iwe ndiwe mukomana ndiwe wave baba panapa, imboenda unogadzirisa nyaya yehanzvadzi yako kumba. Zvinonzi tsano vanosumuka vachienda vachida kuti vanogadzirisa nyaya. Pavanosvika kunyaya, hasha dzinovawandira zvekutadza kudzoreka zvekusvika pakubvunza mukuwasha kuti wakapa hanzvadzi yangu chirwere kuti zviite sei. Hamenowo kuti mukuwasha akadairawo kuti kudii, tezvara ndokunhonga danda ndokurova mukuwasha. Mukuwasha ndokutotanga kugwinha gwinha asi haana kufa panguva iyoyo. Mukuwasha akatoenda kuchipatara ndokugara mazuva mairi matatu ndokuzotisiya saka amai vari kuchema kuti inini hama dzese dzakundiramba dzichiti ndakauraya murume ende hama dzemurume dzakundiramba murume aive nevamwe vana vaanga agara ainavo vakundirwisa vachindidzinga pamba vachiti makauraya baba vedu saka hei zvakaoma vari kutsvagawo rubatsiro but regai ndikupei vhidhiyo ravo mumbonzwawo mega kwakatangira nyaya kusvika patiri nhasi Chimhanyai gogo munotarisa kuti kumba chii chiri kuitika. Saka inini handauzokwanisa kutura misodzi yangu neshungu. Ndokubva ndaramba ndichichema kusvika kwachena kusvikira ndazoenda kumusha kuya ndokunowana baba vari muimba yakavanzika nemukadzi wavakanga vachidanana naye anova anga ari muvakidzani wangu ari mwana wangu wandandakachengeta ini nemhuri yake yese izvi handina kuziva kuti kufa kwakaita murume wake mukadzi yanga ane chirwere so that kana tete tilda vasi kutozviziva kuti ndamuchirongwa tete tilda vai vaye ndopa ndakadzoka ndobva vana vaye vapora ndobva vandipa mari ndobva ndadzokera kumusha vana vaye ndobva tavaisa kusocial welfare saka ndakabva ndarwara kwemakore mashure mokunge vana avatorwa nesocial welfare nokuda kuti vakanga vaona kuti inini ndiri kunyanya kutambudzika e, zvadaro ndakabva ndanogara kumba kwangu ndichirwara kudaro ndobva ndarapiswa natete tilda ndobva ndapora haa matambudziko aya haana kuzondimirira baba ndokuramba vachingodanana nemukadzi uya for 15 years ndichitsura zvichiramba ndichitsura kusvikira ona baba vakazosvika pakuti iva vachada nezvangu vakuda mukadzi uye ini ndobva ndazvitambira hangu asi chinhu chakazonyanyondirwadzawo ndechekuti musha uye watakanga tichigara nababa wanga wasiri wavo wanga wari wangu sezvo ivo vanga vari munhangani vakadzi hobho munyika inini ndobva nda ndadaro nobva ndati baba imi chisudurukaika zvenyu kana mafunga zvekutora mukadzi wechidiki inini sezvo muri kuti ndachembera mondisiya hangu ndiri pamba pangu ndichirima hangu ndichifusha hangu fusha yangu yekanzota ndichienda kuharare kuvarimi ndichinohodhesa kuti ndiwanewo zvinondibatsira baba vakandishayisa simba panyaya iyoyo kusvikira vakutotora mukadzi weye vachipinda naye mumba mangu ndikaenda kugadheni ndovawana vari mumba muya voti aiwa ndangomutinini ngaanditambidze mvura yekunwa kusvikirwo ini ndakazorwadziwa nenyaya ndobva ndaudzwa vabereki vabereki vaye vaye kuvaudza kwandakavaita ini handina kutoziva kuti vabereki vangu vari kutorwadziwa kuti seini nda ndakagara nguva yese ine murume aye asina kundibvisirwo kana sendi izvo bodo murume aiwandirwa baba ndopandakanovaudza nyaya iyi ndobva vatuma mukomana akanga ari kusouth hanzvadzi yangu ndokubva auya kumba kwangu achida kuti aedze kuyananisa nyaya iyi hanzvadzi yangu uye uye ndobva abata danda rakanga riri pamba mashure maunge tichitaura inini nemurume wangu ndobva atora danda riye riye ndobva andorova murume wangu kuti wakapa hanzvadzi yangu chirwere ndobva amuuraya saka murume wangu inini haana kufira pagiraundi akabva asara pamwoyo pake pachitamba ndokubva vanhu venharaunda vandibatsira zvakare nemamidhudhudhu nechino bva tatakura murume wangu ndobva taenda kuchipatara two days time rechi three kuma six o'clock ndobva murume wangu apfuura saka inini ndobva ndatanga kutambudzika kuti saka inini ndichagara kupi ndichaita sei apo ndine vana vari kutambudzika futi vari kusocha welfare ndinomboshaiwa mari yekuenda unovaona ende murume uyo ndiye murume ona ndichingofungidzira kuti ndichachengetana nayewo kusvikawo murufu nyange dai anga achinditadzira zvake kuzvinanzvadzi yangu ndozvaabva aita futi apo ini ndaitorwara nonga makadhi angu ari mumba umu ndobva arova tese andiwo nanhasi pamoyo pangu apo pari kundirwadza nechiuno changu ichi handisi kukwanisa kunyatsofamba ndobva hanzvadzi yangu arova tese inini nemurume wangu kuti inini ndachemere ndichiti budi inyaya yekuti mai muchivanhu vautaurana zvakanaka masingafanha kuuraya munhu saka budi vayanobva vatanga kundiro vanobva vayanobva vasungwa nemapurisa bva vaenda kuchitokisi mapurisa ndobva aita process yekuti murume wangu aitwe postmortem agovigiwa zvakanaka ini nandiri kokumba kuya vana vemurume manje vevamwe vakadzi vaya vandakawana varipo vana ndo vandakaroorerwa nemurume uyu ndini ndakavachengeta ndikavakudza ndini zvinozikanwa kana namambo kana nemasabhuku emudunhu mandaigara vana vaya vakabva vatanga wandimhaisa nematemo handina kukwanisa kuzotochema murume wangu zvakanaka ndakangoti vanhu vachibva kumakuva ndobva vana vaye vakundibatira shamu andiuna nhasi pamba pangu vari kunzi vakatopwanya bedroom yangu zvinhu zvangu chibage changu zvinhu zvangu zvese vakatora saka inini ndakabva uku kumba ndisina kana chekupfeka chemukati kana chandiinacho hapana izvozvi kana bhutsi yekumaku kumba handina vana vemurume vaye vava kundirwisa chirambo chokuti ivo vaifanirwa kugara neni pasi vaindibvunza kuti mama chii chaita kuti sekuru vauraye baba sezvo indandira amai vavo ndakavachengetawo kubva vari vadiki hapana chakandifadza pakufa kwemurume wangu hapana kunyange dai ainditadzira handina kumbopa macomments ekuti bhudhi vangu vakagona and handina kuvati 100 percent ini izvozvo vakatondikwadza onditoriwo neinjari hani maona saka zvono zvavaifanira kugara neni pasi nemasabhuku vese vakandibvunza ndakataura kukakavadzana kwakaita vanhu ava saka ini ndosaka nhasi uno ndiri muno munotoni ndofunga zvadaro ndakabva ndatiza ndobva ndapinda muchinhoyi ova ndaenda kuchinhoi kuya ndobva ndaona inspector zhou vepacentral ndikati inspector ndatadza kugara kumusha vana vemurume waya vaakuda kundiuraya ini ndaakutetereka nenyika kana kutsvaga mapiritsi echibage ndizviuraye nokuti ndatotsva kudumbu rekumusana kuti hanzvadzi yangu ndiye wani mumba medu ndiye wani shuwa vasikana tiripo 14 mkomana one wech 15 baba ndichavaudza ndichiti kudii indanji tanzwa dzaashanya auya kuzotaura wachii nauyi mune zvakanaka inspector cho vakati no endai kune hama yenyu munin'ina wenyu mubonozorudza pfungwa muriko vana venyu vachakufonerai ivo vana vemurume wenyu muchataurirana vachine shungu dzokufa kwababa vavo zvechiwai ndakabva ndatsvaga mari muchinhoyi ndobva ndapiwa nomumwe mukadzi aimbouya achitengesa kumba kwangu ndobva ndauya kuno kunotoni ndakagara nemunin'ina wangu asi nemunin'ina wangu pakazoita kusawirirana mashuro omo kunge nyaya yaenda kukoti munin'ina wangu akati ah, ini vakoma handichakwanisi kuramba ndakakuchengetai pano nokuti hama dzese dzaakundipandukira kuti ini handifanirwe kukuchengetai ende imimi munofanirwa kutsvaga mari yokuti tinokumbira mambo ruregerero pane zvakaitwa nabhuti kuri kudiwa mari yemombe hameno mombe iri kudiwa namambo yekuti munzvimbo make makasviba ini handina mari ndimambo nemakonti ndimagonti ari kutotida izvozvo ari kutoti ndakutuma mapurisa angu kuti auya akusungei nokuti kubva mapara mhosva mudunhu mangu hapana wedzinza renyu wandakaona akauya kuzokumbirawo mhuri ruregerero kana kuuya kutaura neni kuti no zvinhu zvakakanganisika saka ivo vanin'ina vangu vari kuti tsvaga mari inini nditsvage mari nezerowo randiri yemunin'ina wangu wacho nyaya ndakatoroorwa ndiri naye kumusana ndiri munhu akura iye aa kuma50 something ini handichakwanisi kutsvaga mari handina kumwe munhu kwandokwanisa kuwana mari ini ndichishawa chokuti ndidye iyo nditi endai kumari icho munotsvaga kana basa rewahausi gero mutsvage mari inini ndokupaiwo hafu imobviso hafu toenda kwamambo Tonodeedza vaye vakaparirwa mhosva nabhudhi nemi neni totsvagawo vanotiperekedza tonokumbira mambo ruregerero tonzwa kuti imi munokwanisa here kudzokera mumba kwenyu kana kuti hamukwanise kana munokwanisa kutora zvipfeko nemagumbezi akasara munin'ina wanguwo ipapo ndopandaona kuti iye anenge aomerwo sezvo baba vakura purezidendi chaivo vadiki pamakore ari kuti akachengetawo baba oendawo kujeri kuna bhudhi achinovaona oti wainini kuno ndendichida kudya saka inini ndaomerwa manje mhuri yezimbabwe vanangu neupenyu kuti ndoita sei dai pawanawo handinzwira tsitsi kana makanditengera chiruzeva zvangu pazvimba apa ndinogara
mama ndanzwa muchiti muri vasikana 14 vamwe varipi vasikana havasi kutowanika e eh, vamwe vana vamainini mukadzi wababa wa vakazoroora mashure mekunge mama yedu vafa ko imimi mune vana vangani ini ndine six varipi vana venyu ndiri kuona vazukuru nazwa zvakana muchitaura nyaya vazukuru vamakabatsirwa natete tilda kuti vange vachirapwa mushure mekunge vabatwa chibharo zvakanaka vana vangu vamwe vari kukadoma uku havana kuenda kuchikoro maitiro ava avari kungoita zvinhu zvacho zviri kungoita kunge sort of jambwa muchinzwa ndati a ah, handizive kuchaperera dambudziko rangu zvaakuda kuti ndichibatsirwa kana kuchivanhu kana kumaporofita handisi kuziva handina mwana akaenda kana kuchikoro kana mukada kunoona pavanogara nezvavari kuita munongoona kuti zvinhu zvacho zvaa zvakangonanganawo neni vasikana three vakomana three asi baba vevana avo njere dzavo dzakatorasika kubva panzwa kuti vana vakaitwa zvakati ndo nyaya ari kungotaura kana mukamuona munhu ariko kukadoma kwaanoshanda uko hakuzi kukadomesa chekusaidi rekadoma asi kuri kumaruzevha
saka iye uye ari kurwara nenjerani yevana vangani vaakasiya ndoo vakabatwa ndivavo vakabatwa chibharo ee vari vatatu ee ko ava vari pana ava ndevana ava ndevemwana wangu musikana ndehausigero kumasasa uko e, saka vana ava vakatya kugara pamba kuti a ah, gogo madhagesa yaya inyaya inozwisa nyaya inorwadza ah, anjadzi yenyu uyu nyakuponda murume wenyu uyu nemi futi akakurwadzisa akakusiyai zvakanyanya ah, mati ari kujera e, ari kujera ake iye haana pfumo wayo akasiya ashanda yekuti mhuri yaiti yaitoroyo noripisawo kwa
zvinosiririsa ah, namukasvika kumusha kwatakaberekwa mukaona baba vangu nepamba pake muchiona ndichidzungaira kudai chokwadi kana pini chaiye kana tsono kana kuti kusouth kwacho aiita nezvei hazvina anomboziva kana chainacho hapana aitonetsana futi nemusikana wandikuda munin'ina wangu ndiye waitonetsana futi naye ndipe mari ndiite zvakati ndidai Hushaya kusa kuti ko imhepo here ko chiiko kuti tombotorwa here tese tomboenda muchivanhu semhuri zvinhu zvacho hazvisi kutombooneka kana
awa pari kunzi kwamai mubvunzo kana kuti nhau yenyu yamuri kutaura yakanaka pane pamataura kuti tiripo 14 eh, eh. Imimi mumba mamai venyu muri vangani? Oh. Nhasi uno munomira navo musiri kutarisana kwamai nini? Oh. Asi mumba medu tiri seven. Two vakashaika tiri five.
Saka paushani hwenyu hwamuri mungori mumba kangomira nemumwe chete nemumwe chete musikana uyu kwavamwe vatatu ah vamwe vatatu havamheno kwavari eh une vasikana two hamheno kwavanoitawo mheno ndotaura chokwadi vari kutengesa miri vari south africa ndochokwadi chaicho no ndikavanzira mhuri yezimbabwe hapana zvandagona Zvazvadaro nhai amai imimi makazombodzokera here kugara pasi nababa kuti nhai baba iri dambudziko iri rapinda mumusha yatova ngozi yaparwa iyi todii handisati handina mari yacho baba variko havo kufamba havachakwanisi zvichireva kuti kana tiri kutaura mashoko nemwaka yaitika zvinhu izvi hazvina nguva refu e hazvina
handisati ndaenda kuna baba baba havasatiwo kana kuti vandifonera kana kuti vanditaa mwana wangu sori nematambudziko ezvakaitwa nabhudhi vako nokuti inini nhau yese yekurarama kwandaiita neupenyu hwacho ndaiudza baba mukomana ndasingamuone ndakaparadzana naye ari mudiki akazongouya zvegikiri gikiri achisvika achiita nyaya dzake dzaakadii dzaakaita asi ini nyaya yangu ndakaenda kuna baba kuri rapera museri ndakanokurukura navo baba upenyu hwangu hwasina kumira zvakadii vakati zvinowati ndidii nokuti kana kufamba chaiko vakufamba vachirovera mabva munhu akura baba wangu atodo kutochengetwa tingavatarisira zvekuti vava nemakore mangani baba venyu baba vangu ndiva 194443 asi unyatsosiva ipapapo kana kuti 3433 nokuti napurezidendi vakasiyana zvishoma shoma handichanyatsoziva hangu ipapo asi baba munhu akura
ah, amai ndine urombo zvakanyanyisa mhuri yezimbabwe iri kunzwa dambudziko riri pano harisi dambudziko rimwe chete dambudziko rekutanga nderekuti gogo vakashungurudzika musoro mekunge vazukuru vavo vabatwa chibharo vatatu ah, asi vazukuru vakawana pekunoiswa kana kuti kumashelters amen kuburikidza natete tilda uh, vatiwo vadzokere kumusha ndopavakasvika vakawana murume wavo ava nomwe mukadzi anove mudzimai wavaigara naye panext door wavanoti vakatorera mm. asi zvisinei kudaro mukunetsana imomo yatinoti domestic violence domestic disputes ah, hamawo dzakanzwa kuti aiwa zvechokwadi hanzvadzi hava hisi kugara zvakadi zvakanaka mm. ndobva hanzvadzi yavo yanga yavo yakati regai ndiende ndinonzwawo pakunzwa ipapo yakasvika hanzvadzi ichinetsana nemurume wayo ndobva yahakira ndobva arova mukwasha nedanda sekutsanangura kwaitwa naagogo ah, mukwasha akabva atakurwa kuenda kuchipatara ukoko akasvika akashaya kutaura kuno koko vari kuti hanzvadzi yavo iri kujeri asi chavashayisa ugaro mukati memusha mavanga vakaroorwa mukati memusha wavo wavanga vakavaka nemushakabvu murume wavo chavashaisa ugaro ndechekuti mambo ari kuda kuripwa chekutanga vana vemurume havachadi kuvaona vari kutodawo kuvauraya saka havasisina pekuti vangakwanisi vachiisa musoro vari pavari kuti vadzoke neikoko vanotsvaka rusevha mambo anenge achiti iwewe nedzinza rako makasvibisa musha wangu vari kuda kuripwa mambo Chechipiri, kuti vadzokere pamusha pavakabuda vasina kana chekupfeka. Uh, vana vemurume wavo mushakabvu vanove vasiri vana vavo vari kuda kutovauraya. Mhuri yeZimbabwe ndivo mbuya vatinavo vari pano vari kuda rubatsiro rwenyu. Koko zvandatsanangura ndizvo handiti? Amen. Ichokwadi.
Uh, mashoko enyu kumhuri yeZimbabwe nguva ino zvamuri kuchemera zviri mukati memwoyo wenyu. amen ekupedzisira haa ini zvandiri kuchemera kumhuri yezimbabwe ndezvekuti dai pawana vana vangu vari muno muzimbabwe vanoziva kuti vakaberekwa kuvakadzi kuvarume kuvazukuru mandiitira mudeme mudeme ndakwanisa kunosanganawo namambo handina mari yebhasi tanotaura namambo kana ndawana vaperekedzi semhuri yangu yandadaidza munomba kudai vanondiperekedza tonosangana namambo tonokurukura namambo takurukura namambo mhuri yangu yandichanyira nhasi ichanzwa kuti shungu dzamambo dziri papi movabatsira netsoka dzokuti tiende kuna mambo tiende kuna mambo tononzwa kuti mambo vari kudei vari kuda kuti ini ndidii ndigare papi maererano nekutadza kwakaita hanzvadzi yangu kana vana vangu ava ndadzoka navo tinoya tokutaurirai futi mhuri yezimbabwe kuti ndanzi ndidzokere kumba kwangu kana kuti ndichawana here vachengetedziwo kana kuti venharaunda iye vachasvika votaurirwa nemi mhuri yezimbabwe nezvido zvenyu ndigare pamba pangu ndichirima miriwo yangu mufusha yangu ndonhunha dzangu asi kumba kwacho hakusi kuendeka imba yangu iri kutonzi yakapwanyiwa makona yese yakatogara pasi zvinhu zvangu zvanzi zvapera nemujuru pakatomera chidhuri saka handisi kuziva kuti ndonogara sei zvaakwamuri vanangu batsirai vana vangu vayozondibatsira nhasi pawane hwani wavo kana vairi vane chido vandiperekedze kwamambo zvisina kana ani wedzinza powanikwazve one mwana anoprefeya kundinyoresa kana kudavs kana ku ndikwanise kuzovigika zvisina hangu veukama mukati nokuti hama dzese dzaakundivenga kuti ndakakonzeresa mwana wavo kusungwa ndakakonzeresa problem asi kwakuri kusagariwo zvakanaka kwakuri kutambudzika ndakafunga kuti nyaya iyi zvandaudza baba ichagadzirika zvakanaka saka yakaramba kugadzirika zvakanaka kusvika nzodzi yangu yakahakira nenzira isiri ndiyo inini pano nditori murwere ndotokumbira kuendesawo chipatara nevana vangu vari muno vanova mambo shumbakadzi ari muno nagushungu voendawo neni kumahospitals ndowanikwa ndozikanwa kuti chiri kunyanya ndinetsa chii no ndiri kunzwa pachest pangu apa panorwadza kusvika kumusana ndonzwa kunge muhana mangu mune dombo riri kurema handikwanise kufamba ngatimira asi ndinorwara chiuno changu ichi handikwanise kufamba gumbo rekuleft saka zvese izvozvo kana vana vangu mandidzwira nyasha mandionawo munopiwa feedback yokuti mhama varapiwa chii chiri kurwadzisa mhama miri yavo kana ndafa handishaiwe pokuvigwa chimbakadzi yeyu anoona zvokuita kusvika mweya wangu wazorora nokutambudzika kwandiri kuita ndiri kukumbira rubatsiro rwemari yetsoka yokuti ndiendwe neni namambokadzi yeyu shumbakadzi anondisvitsa pana mambo nemupurisa zvekare toona kuti mambo uyu ane dzimwe here pfungwa dzaainadzo kana kuti hazvinei nehama hama dzangu dzaaimi naivo vana vandivinga handichatsvagi baba baba vangu vakura vanozongonoudzwa naye ishumbakadzi Ndinoenda futi naye tonokurukura nababa baba vangu havachakwanisi kufamba mai vangu vakashaika it was 1980 pahondo vakafa nehondo saka zvinhu zvinongodawo kuti mundibatsireni mwoyo unoda pasina kumanikidziwa wano kana sandaki yake anotengawo ondipawo ndopfekawo ndinofunga ndine zvakawanda zvaka ndinopiwawo nevamwe asi hazvigoniwo kuti ndikwanise kufamba kana kudii semunhu wo munongoona kuti ndiri mai vaigeza vaizvigarirawo pamba pavo zvakanaka asi nhasi uno zvavhiringidzwa nerufu kana paine vamwewo vanenge vachiona kuti vane matambudziko iwayo nyaya inoda kutaurwa zvakanaka kwete mafambiro akazoita nhau yangu yaa ndiri kurwadziwa handisi kurara ndofunga mumba mandiri muno landrod varidzi vemba ino yamuri kuona cabin inoi ndo vakanditiwo garai masofa aya handingakutorerei aka ndo chimiro chiri pandiri mhuri yezimbabwe
chembere ndine mubvunzo wandinoda kubvunza wokupedzisira yekuti nhasi uno ah, mambo vati weye titaure eh. mambo vati aiwa vaziva kuti imi hamuna chamuinacho eh. Eh, vakuregererai eh. munokwanisa here kunovaka umwe kuti movakirwa umwe musha mukati medunhu ramambo nemakondi kana kuti maakutotya zvakare kugara mukati menharaunda iyoyo kana kuti muri kuda unogara pamusha penyu pamaigara nemurume wenyu ya ndiri kuda kudzokera kunge taenda mambo ataura kuti achataura nemasabhuku nevanhu vari mudunhu nemhinduro ichapiwa nevana vaye vaida kundiuraya nokuti tichanotaurirana semataurirano atiri kuita vonzibwa kuti pfungwa dzavo dziri papi kana ndazowanawo chandiwana imune makuziva kuti no mama vafa nokuda kwenyaya iye ndosaka manzwa ndati inini ruzhinji rwezimbabwe ndikangodzokera ikoko maakunditsvagirawo funeral yokundijoinisa vanangu hapana chamunobva handinashuwa kuti ndichararama makore kunge andiri nawo ndozvandandichikumbira ndinoda kunogara kana zvandoramba shumbakadzi achataura kuti hazvigoni ndopatati chiyadzoka nemhinduro kana muchinditsvagira pazvimba kana muchinditsvagira kumondoro kana ndepapi mondivakira imba yangu one room yangu yokugara angu kakicheni kangu ndogara tichirima muchindiona ndichibuyanika muriwo wangu kusvika ndafa uye anenge ajoina ani andi joinisa finara handakuendawo chikore handina kwandakadzidza woziva kuti mama vafa wei wondiviga zvapera mhuri yezimbabwe nyaya iri pano inyaya inodonhedza misodzi nyaya inobvarura mwoyo hazvina kunaka kuti Vachikuru vedu vana Sorojena vadonhedze misodzi mai vadonhedza misodzi ndanzwa kudzamirwa ndanzwa kuremerwa muri kuzviona zvidzidzo zvatadzidza mukati menyaya iyi tisu vana vahanzvadzi vedu vakuvanakomana mumusha umu mukanzwa kuti kune zviri kuitika ah, batai nyaya mune zvakanaka zvisina mhirishonga nokuti honai mhirishonga mm. payazosvitsa yakasvika pakuti mm. murume wagogo adzame ivo vasara vashaya pekugara mhosva dzenyu imi mwana hanzvadzi dzakuiswa pamusoro pamama chimwe futi chatadzidza panyaya iyi ndechekuti uh, kurwisana hakusiriko kunogadzirisa zvinhu dei mukanzwa mumwe achema achiti ndine dambudziko anenge ane dambudziko zvechokwadi mhm. zororo remunhukadzi riri pakugara mumba make zvakanaka Zororo remunhukadzi riri pakugara akasununguka ari paruvanze rwake achiti ndiri pamba pangu. Mhandu yemukadzi mukadzi. Achokwadi. Mhuri yeZimbabwe gogo vachema vatsanangura pavo vataura zvasarira kwatiri semhuri yeZimbabwe. Ndatenda mhuri yeZimbabwe.
Inyaya inorwadza mhuri yeZimbabwe. Kana paine vanokwanisa kubatsira amai ava ne anything chaanokwanisa kubatsira nacho aiwa ngativabatsirei nerudo rwaMwari nemoyo wose nemoyo unoda. Ndiyo update yanga ndinayo muzuva ranhasi. Ngatisanganei pachikamu chinotevera. Bye bye.